Earth Angel bung lina nilai ni zinga ka harh chuan ka rin aina lo tlai tawh a ka tho vat a ka in phih harh hnu chuan thawm ka ngai chang phawt a ka room atang chuan ka chhuak ta tham tham a mahse ka ding ta chawt in hau thawm ka thiat vang a ni. Mami alo haw em ni? Ka va ring chiah lo em. Ka han ngai thla chiang deuh a, ka nu in ka pa alo an khum zawk a ni. Inthuang in inhau ni. Ka nu hian ka pa thuruk kha alo hre chhuak ve em ni zawk? Ka beng ka han dawh hnai a. Engtin ngei tih theih nang bak pa nei lo, kan hloh thla ringawt thei hleinem. A tet te tanga ka enkawl chho a nia, Mami nen hian ka en hrang hauh lo. Ka chanchin an sawi a ni chiang. Ka tawlh let zal zal a, hriat tam ka mamawh lem lo. Room ah lut in ka thawmhnaw ka thlak suk suk a, vawi in chu tuk thuan ngei leh mai ang. Ni dang ah pawh ka ngei fo alawm. Ka wallet ka en a, vawi in min daih tur chu ka la nei e. Min rawn hmuh hma in hmanhmawh zet in ka chhuak a, Dusty nen chuan chak zet in kan phit chhuak ta nghal a. Hei hi ka chan tur dik tak chu a ni alawm. Enge beisei tur dang ka neih? Ka nu maw? Mami maw? Ka thisena ka zawm miah loh te hian kei misual hi min hmang a ilo ang tih chu hmanah khan lo hriat tawh tur a nia. Mahse, hmanah khan thisenah kan inzawm lo a ni tih ka la hre tlat si lo. Ka ding dawt a, ka han hawi vel chuan Remruati nen kan inhmuhna hmasa ber hmun kha a ni tih ka hre chiah. Engtin nge helai hmun hi ka tlan thlen ringawt thei a, class kal tur khan ka chhuak a ni lawm ni? Ka kekawr ipte a, ka phone chuan ka mal a rawn nghawr dar dar a, la chhuakin ka han en a, Rimruati message a lo ni a, Ekah vawiin chu eitur ka rawn keng sial tawp aw, a chhan i hria em? tiin nui lem tam tawk a rawn dah tel bawk a, a chhan ka hre hauh lo, vawiin chu amah chauhin a ei a ngai dawn a ni, kei ka kal dawn si lo a. Ka thaw hawk a, a hrilh hai ngawt ang chu, min lo chang leh ngei ang a, min hmu dawn hauh si lo. Thingbuk hnuaiah chuan thu in ka lem mial mial a, eng dang mah ngaihtuah ka duh lo, ka thil in lai chauh lo chu. Ka tih ngai loh thil pawh a ni lo va, a ni hi tun atan chuan ka chaw niin ka rilru min hriat thiam pui tu a ni rih. A ni chauh hian hlimna min pe a ni, a ni chauh hi ka bula awm a ni bawk. Ka phone ri in min ti harh a, engtik laiin nge ka lo mut thluk ni? Ka lu a na tluk tluk maiin ka hre leh nghal. Ka tui pawh a hal khawp mai. Meng tha thei mang lo chuan ka phone chu ka chhang a. Radik, khawngei awm daih a, ka lo nghak reng che a, class rawn kal tum lo em nia ek sek? Remruatin a rawn tih chuan ka nui hawk a. Vawiin chu ka off ta mai, sehchilh deuh nak hian ka ti a chutah. Khawiah nge ka awm tiin ka han meng chhuak hram hram a, chutah hre chhuak in, E, min vin vak kha i la hria em? Khalai hmunah khan ka awm mai mai a nih hi, ka ti leh nawk nawk a. Enge chutah chuan i ti a? A rawn tih leh chuan, Ka awm mai mai ka tih chu, class ka rawn kal dawn lo, min lo nghak tawh suh ti leh nawk nawk in phone chu ka dah ta daih a, A tep chap chap a, ka tui a hal tak zet a ni. Niin min lo chhun fuh bawk nen ka thlan ban chhup mai. Intiharh luiin thing buk hlim lam pan chuan ka tawlh a, ka lu hai chawlh lah chu a na deuh tluk tluk bawk a. Rudik, harh teh! Chu Ri chu ka han meng diar diar a, fiah lo ruaiin remruati hmel ka hmu. Ka mum ang a ni ngei ang. I ni tak tak teuh lo, tiin ka han ban deuh zuau zuau a, mahse a rei leh daih a, chutah ka hminga min ko ri ka hre leh ta. Harti, min ti lau thawng a nia, ka han meng kawk a, ka hmuh fiah theih nan ka han khap leh fak fak a, Remruati hmel chu ka hmu thei ta, a hlau thawng hmel a ni, ka hmuh ni, eng nge a hlauh, a hlim hmel chauh a nih kha ka hmuh thin, eng nge i hlauh a? Nangmah hian min tihlau thawng maw le? Eka, eng ati nge hetia i awm? Ka hlauh thawn zia chu. Ulei chha tangin ka rawn tlan char char a nih hi aw, kuk tluanin i tan ka rawn tawngtai char char. Khamah zuan thlak i tum leh niang ka ti a, tap aw deuh par a, a tih takah chuan ka harh chiang sawt sawtin ka hria. Chutah ka nui hul ta hak a. Chutiang ka tum hauh lo aw, tiin thawh ka tum chu min lo pui vat a. Tui nei mial lo maw, tiin ka zawt zui zat a. Rang zet hian a scooty lam pan chuan a tlan vat a. Tui bottle hi a chhin hawn sain min rawn pe a, tui ti zet hian ka in ta khawlh khawlh a, ka in zawh chuan ka harh huai huahin ka hria. Eng a ti nge class hi rawn kal lo a, ka lo thlir reng che a, min hmachhawn zawng a, thut siah avang chuan a hmel en loh a har khawp mai, min en reng tih lah chu ka hre reng bawk si, mahse ka en duh lo lui tlat a, Pastor fanu a ni a, ka nun dan leh ka khawsak chhoh dan hi a hrethiam ve hauh lovang ni lo, a hrethiam lo mai ni lovin mak min ti viau zawk ang. ka lo kal lo mai mai, min hrilh duh loh chuan a pui lo ka zawt lui bik lo ang che, mahse hetah i awm a ni tih ka hriat khan ka ngaihtuah lutuk che a, a tih lai chuan ka bialnu pawh i nih loh hi engah angin min lo ngaihtuah ve chiam a ka ti a, a ngawih tak daih avang chuan ka en ve ta chauh a, hnuai lam a lo en daih tawh a, a zak a nih ka ring ta ringawt a, mahse. Ka thian i nilawm i ngah nge ka ngaihtuah lo ang che a rawn ti chhuak ta sap a, chutah rawn hawi chhuak leh in, I ril ṭam em, chhuna kan ei tur atana ka pai pawh kha eiloin a la awm asin a ti leh ta daih a, a ṭam lo, nangmah khan eirawh ka ti a, amah pawh en tawh lo chuan ral la taka tlang chu ka thlir a, mahse ka hmu chuang hauh lo, ka ril ṭam lo va, titi pawh ka chak chuang lo, engmah ngaihtuah nei lova awm ka chak ber mai. I ei duh loh chuan kei duh bik lo vawiin a ei tur hi uluk taka ka siam a nia a tui viau dawn asin le. Mahse i rilṭa hmunah sawi mai rawh aw kan ei dawn nia a ti leh sar sar. Lungawi lo aw ka ri ka hre lo ka ngawi reng a, ngaihtuah neih loh ka tum viau nain ka rilru chu a chawl thei hauh lo. Tukina ka nu ṭawngkam mawlh mai kha ka ngaihtuah let a, kei chu mi chuang fa atan an lak mai ka lo ni. Fahrah in atangin min la nge ni anga min hringtu ka nu in min duh lo zawk ang nge a thi tawh zawk. A thih tawh phei chuan min hringtu ka pa chu kei hian engtin mah ka hre chhuak thei miah lo ang. Ka nu hi thu dik tak chu ka zawt mai dawn em ni ang? Ka hria tih hi a hre tawh ang em? Ka pa in a hrilh tawh ngei ang. Tawng dan atang khan a hrilh tawh ngei a ni ang ka thaw hawk a. Rudik, min hrilh dui nei em? Ka bulah a awm a ni tih ka lo theihnghilh hmin der tawh. A ni hi, hrilh ta ila, eng nge hnem hnanna tur awmzia a awm lo. Min khawngaih ka duh lo va, ka chanchin hi hre turin ka duh hauh lo bawk, thil tha lam pawh a nih loh hi. Engmah awm lo. Chutah a hre chhuak thutin, Min haw sen rawh, class kal pawi ngaih kha, ka ti leh a, a lam ka hawi pah bawk a. A nih erawh chuan, Vawiin chu ka hawp ve mai ang, hetiang awm hi nuam ka ti zawk, tiin min lo chhang a, en pawh min en lo chuan a hawi kual ta daih a. Chuti a nih leh, pawi lo, duh chuan lo awm ve mai mai teh se. A tawng vak loh chuan a tha ni mai. Keimah vang chuan class i ṭhul ringawt thei lo vang ka ti leh nuah nuah a, thingbuk hlima ṭhu mai ila ni sa vang chuan min a har khawp mai a nih lah chuan. Nangmah vang pawh ni chuang lovin nuam ka ti ve hrim hrim alawm a lo ti ve bawk a, engmah ka sawi ta lo. Reizet chu ṭawng miah lovin kan awm a. Ka phone a rawn ri a, peih lo zet hian ka phawrh a, ka nu a ni tih ka hriat chuan ka en vang vang phawt a, a thil rawn sawi tur ka rin lawk thiam avang chuan chhang duh lo in ka hmet tawp ta daih a, mahse a rawn ti nawn leh tho chhang duh lo bawk in ka hmet tawp leh a, ka tun boruak ah hi chuan biak ka duh lem lo a ni. A pawimawh nia chhang la ka kalsawn thei lawm Remruat in a lo tih chuan company nih kha ka ti vat a, ka nu chu company ah ka chhuah ta der anih chu. Ni leng in chu hmunah chuan kan awm a, ka bia loh chuan min be bik lo, hmeichhe tawng duh zet ni si in ka boruak min hriat thiam pui a, a tawng teuh lo chu ka lawm khawp mai. Class van hun a lo nih chuan kei pawh ka in ngaihtuah harh viau tawh a. Ka ril a ṭam ve ta viau nghe nghe bawk a, a ni pawh hian engmah ei hauh si lova a ril a ṭam ngawtin ka ring. Haw tawh rawh class van hun a nih tawh hi ka tih chuan i la haw bik si lova a lo ti a. Ka duh hunah ka haw ve mai ang ka ti leh a. Ai keipawh ka duh hunah ka haw ve mai ang, a nih loh chuan i haw hun hunah a ni mai a ti leh zel a. Kei pawh haw ka tum rih lo. Inah phei chuan zanriah chauh lo chuan ka haw lo vang. Mahse he nute hi a luhlul ve hmel tlat. Hetiang anih chuan a thim thei mai ang. A chhung ten an lo ngaihtuah lutuk dawn asin. Ka hawpui ta nge nge a, an inbul thlenga tlanpui ka tum chuan a duh lo va. Inaitling tlai lutuk palang eng thil eng emaw sawipui tur i duh chuan min rawn ber aw tiin nui sengin min chah thlap reuh a, a nui hmel nain min ngaihtuah tih chu ka hre thei chiang khawp mai. Kan inthen hnu chuan ka tlan kual mai mai a, ina haw ka duh lo vangin inhnawh puarna tur ka zawng phawt a. Ka leng kual leh. Ina ka haw chuan zahdar sawm pakhat a ri thuak tawh a, ka kawng bangah chuan lawn leiin ka kawng ka pui, tukverh atang chuan ka lut leh ṭham ṭham a. A tukah chuan ka tho zia ta viau, vawiin phei chu ka pa chhuah mahni a ni leh nghal a, a zin dawn a ni. Zin vang vang teh se, pawisa ka hman zawh tawh avangin ka nu ipte atangin lak ruk ka ngai leh tawh. Amah nen kan inhmu fuh hlo nih erawh chuan petrol man tur ka dil mai ang. Ka phone a dar zat ka en chuan ka tho chhuak nghal vat a, sual viau mah ila class kal hi chu ka pian thar ve na lam a ni avangin thulh mai mai hi ka duh ngai bik lo. Thian te rin tur ka nei ve bawk si lova, kei leh kei lo ang takin ka ri gu ve em asin. WhatsApp message lo awm vang chu ka han en a, remrua tih a lo ni a. Nizan lama chhiar daih tawh tur a lo ni nghe nghe a, mahse eng nge? Ka hmu ve chauh ni mai a, Nizana min mang thana zingah ka chhiar ve a ni mai. Nimin lam khan keimah vangin class kal lovin rilṭam takin a awm si a, vawiin chu thup a chawi a ngai a ni. Pawisa dil ngai lovin ka nu in pawisa min pe ta hlauh mai. A vawi khat nan ka ti mai, min an kum miah lo bawk. Mak ka ti hial zawk a ni. Mahse a chhan ka zawt chuang lo. Dan ngai tein Rimruat hi chuan Dusty ka hung fel chiah tih ah chuan a hlim hmel tak pawh chung hian min lo be leh ngei a. Kei pawh in min lam boruak dah tha in ka lo chhang ve a. Chhun chawlh hun lai a hruai chhuah ka tum thu erawh chu ka hrih hlauh lo. A hunah chauh mak ti ve rawh se. Ka rin ang ngei chuan mak a ti ta ngei a, mahse a hlim hle tih ka hria. Ka phurh duh lovin a scooty a khalh chhuak tlat thung a, restaurant ah luhpuiin a ei chak zawng. A duh duh lam tur chuan ka ti a, nui var var hian min en ang he haw a, vawin chu i piang thar tha tlat, i phal bawk a ka ei teuh dawn nia. ti sauh sauh a, menu chu lahin a thlek nghal vat vat a. Thil ei lai chuan a naupan lai hun hlimawm deuh deuh a sawi chhuak a, a pa pastor a nih avanga hmun hrang hranga an awm thin thu te chu sawiin thingtlang hmun kilkhawr ber ber a an khawsak dan te chu min hril siam siam a, ngun takin ka lo ngaihthlak sak ve bawk, tawng hi chu nuam a ti ve ngawt mai, mahse a inhmeh ka ti ve tlat tawh, a tawng barh barh loh hi chuan amah a ang lo tlat a ni. Rudy, Class i kal na nge a? Kan bul maiah chuan a lo ding tawh niin ka lo hmu miah a lo. A lo chawl ve reng a nih dawn hi. I ngah nge maw min rawn biak kher kher ni? Ka biak peih loh bakah a hmel hmuh pawh hi ka peih tawh lo asin. Kal tawi tek tawk viau a ni. Phu tawk chiah bawk. Ka lo thu ve lawk mai aw, Joseph a rawn thlen hma chu, tiin ka bula thu nawlah chuan a rawn thu thla ve nghal zat a. Remruati chuan nui sang chung hian, Lo thu rawh, i rawn lut ve chauh ni maw? a lo ti vat a, keirawh chuan biak chhunzawm ka tum hauh lo. Aw, ka rawn hmu vat chu a, tiin ka lam a rawn hawi a. Nichin kha ni u ka rawn hmu a, inah rawn haw hnai em? Ka kova a hre lo a nih ka ring min chhang si lova a ti leh nghal bawrh bawrh a, chhang lovin ka en ran ringawt a. Remruah ti bula hetiang sawi chhuah hi ka duh lo, a chhungte chanchin ka la hrilh hauh si lova, ani nen pawh hian ka duh aiin kan lo inhre chiang mah mah a ni. Kan lo inkawprei ve deuh bawk nen, duhaiin kan chhungkaw chanchin a hre deuh mah mah. Tunah phei chuan lo inrawlhna tur a nei tawh hauh si lo. I buainaah chauh buai rawh, ka ti nghut a. Rimruate chuan mak tih hmel deuh hian min lo en a, rilawm i erawh chuan a nih tak chu ka tih palh der a ni. Tiin a nui pah hak a, a thutna atanga tho nghalin, Tui deuhin ei rawh u, Rimruat, i thianpa hi chu i dawh hram hram a ngai ang, a thin hi a chhi ve deuh a, a ti a. Ani chuan, Nghah ngei tho ngaw, Joseph-a pawh lo la kal loh hi, a lo ti a. Rinawmi erawh chuan, Dawhkan hran atangin ka lo nghak zawk nge, a ti a, a kalsawn ta nghal a. Engla tinge kha thiai ti i thian pat thian nu nih kha? Rimruati chuan rawn kun hnai deuh hian a ti sar sar a, Keirawh chuan ka chhang lo, kan boruak zangkhai tak a rawn ti che vek chu ka run khawp mai, rawn tih chhiat tum hrim hrim a nih ka ring bawk, Rimruati hi ka bialnu a ni lo tih a hre hauh lo va, hrilh erawh ka tum hauh lo, a hmun ruak rawn luahtu nih a ngaiin tha awm takin bemahse a thikin a er a ni tih a message atang khan ka hre ve bawk e. Remruati hi chuan kan nun hlui kha a hre ve lo, ka thian te la in an hrilh hauh lo bawk ang. Joseph-a rawn thlen hma chu lo thu ve se, kan hriat ngai loh mi pawh a ni chuang lo va, a tih leh sap chuan. Buaipui duh suh ei tur kha ei leh tawh rawh, ka lo ti thung a. Min rawn en vang vangin, Engla tinge hetiang hian i awm thut a? a ti leh sap a. Keiraw chuan chhang lovin ka nuih lui sat ringawt a, sawi duah ai chuan ngawih hi ka thlang mai. Mami number hi nei mah ila ka be ngai lo. Rinawmi khan dawt a sawi ka ring hran lo. Inah a rawn haw ngai lova A lo hawi zauh a nih pawhin ka awm loh lai telin a niang ka hmu khat khawp. Hetia ka chhuah hian ka mit ka len ve pah reng a, ka u a nuih miau avangin hmeichhe dang angin ka thloh thla ringawt thei bik lo. Mahse, mak tak maiin Inrinni zinga ka thawh chuan Mami chu kan inah a lo awm ring tawh a, ka nu nen sitting room a an lo titi ka hmuh chuan a rawn haw tak tak tawh tihna em ni le ka ti rilru a. Ka nu chuan, I pa zin chhung tal hi chu awm ve rih tawh ang che, inau lah inah hmuh tur avang si, ka fate hmun danga in awm daih hian ka rilru a hahdam thei lo, a ti bawrh bawrh a. Mami erawh a lo ngawi reng thung a, ka awmna atanga ka kalsawn tur chu ka nu chuan min rawn hmuhin, Lo kal teh, i u pawh a rawn haw hi, chhuah bo nghal daih lovin tukin chu tuk thuan kan kil tlang ang, kan kil ho lohna pawh a rei tawh lutuk, a ti leh a. hnial ka tum hran lo, kum eng emaw chhunga ka u ve ngawih ngawih thin kha a rawn haw a, tunah in pawh tawh lem lo mah ila pawikhat sawhlui kil ho na nana chu a hreh lo ve. Engtikin nge i lo haw a? tiin Mami chu ka bia a, ani chuan nizan khan i la rawn haw lo ang alo ti ve mai a, nia nizan khan ka leng rei deuh a, ka haw chuan kan in chu a reh thap tawh ani. Kum eng emaw zah hnuah kan nu fathum chuan chaw kan ei ho leh ta a, mahse nuam tihna ka nei chuang lo. A chhan chu he chhungkut thisen zawm hi ka ni ve tlat si lova, ka taksa ah hian thisen dang a luang bik tlat si a ni. Ka hriat hma kha chuan kan in hi nuam ti lo viau mah ila, ka nu leh pa min hauhna kha i ngah vak ka ngai ngai lo a nih kha. Mahse tunah chuan mikhual pawn lam mi angah ka in chan deuh tlat tawh a, an hmel hi hmuh tam loh. Ka tum a ni ber mai. Room a ka insiam lai chuan Mami a rawn lut ve leh tlat a, ka lo en ring ringawt. A ni hian a nau dik tak ka ni lo tih hi a hre ve angem? Nge chu chu min hrilh turin a rawn lut zawk? Khumah chuan a thu than a, tukin pawh hian a mit a hnawih dum leh tawh khawp mai. Rinawmi khan a phatsan che a ni tiraw? a rawn tih chuan ka en hau ringawt. Engtin nge lo hriat ve ni? Kan inzui tih kha chu a hre ve ngei alawm, kan inzui rei ve thaw khat bawk a, ka nu te erawh hi chuan an hre kher lo mai thei. A chanchin sawi lo teh ang, ka pa zin chhung chu awm ve tak tak tawh rawh aw, ka ti ta zawk a, a thian te in emaw, khawi lai hotel tih vel emaw a awm kual mai mai ai chuan awm se tha ka ti, hmeichhe tan phei chuan awm kual dun dun a mawi lo. Min ngaihtuah a suh ka tih kha, kei chu mi sual ka nia, a tih lai chuan mi pawh ka sual ve tho, ka lo ti vat a, min rawn enin a nui sak a. Mi sual i ni hleinem, zu in hi i bansan theih phei chuan, tiin a ngawi ta daih a, tlem in ka zak ve deuh. Rinawmi chu. In inkawp tawh loh chuan a tha e, kawp tawh miah suh, a ler e mai, tiin a nui leh hak a. Mi tha ni miah lo pawh hian mi tha lem lo hi chu kan hre ve thei tho chu a nia, sawi thei dinhmunah ka ding miah lo nain ka sawi tho si. He khawvel tak hi chu a ti leh vang vang ringawt a, chutah i la naupanga khawvel thil hian in ti buai ve miah suh, hlimna tak tak a awm miah lo, hlima i inhriat poh leh i hlim lohzia i hre chiang telh telh mai ang. a ti leh a. Ka bula, kan bula awm ve tawh la ka tih chuan tha takin lehkha hi zir la, nangmahin inchawm theih i tum dawn nia, chutih hunah chuan i bulah ka rawn awm ve ang, ka thil hrilh hi hre reng ang che, tiin a tho thar a, ka room atang chuan a chhuak ta nghal a, a chhuah hnu pawh chuan che lovin ka awm ngaiin ka awm reng a, Mami thil sawi chu ka ngaihtuah rauh rauh a ni. Kan inhmu khat a, kan inhmuh chhunah min han zilh ve a nia. Tha taka lehkha ka zir a, mahni inchawm thei khawpa ka hlawhtlin hnuah ka bulah a rawn awm ve dawn a ti a nih kha. A ti tak tak ang em? A nau tak tak angin min la en reng tihna a ni ngei ang. Ka nu hmel hmuh pawh a nuam ta deuh. Min an khum a, min hau reng thin kha a ni a. Ka pa an khum atang kha chuan rilru hre awm khawpin min an khum tawh lo. Ka hmu tam duh lo hrim hrim zawk a, ka hel hram hram tho. Min hmangaih ve chuan ka hre deuh. Min hmangaih lo se kum heti chen min enkawl peih lo tawp ang. Exam kan hnaih leh ta, kar khat chauhin min dang tawh. Tlem chuan ka chang ve ta deuh a, zanah pawh chhuak lovin ka inkhung ve ta deuh. Lehkha thiam tak ni lo mah ila exam hi chu ka hawhphawrh ngai bik lo. Zanin chu i chhiar ring awm hle mai, i lehkha chhiar ri, kan in atangin ka rawn hre thei a nia, tih in Rimruati message ka chhiar chuan ka nui sak a, thil awi awm loh leh nuih zat thlak lam hi a uar ve viau a ni. Ka chhiar ring luih a nih kha, tha tak khan zir rawh phone khawih suh, tiin ka chhang let ve a, a hmuh hunah chuan a duh lo ngawt ang chu. chutih lai chuan ka room kawngkhar chu a rawn ri dawt dawt a, ka kalh avang chuan hawng turin ka va tho chhuak a, rin loh deuh in ka pa a lo ni a, i u a chat tlat a chat thlat chiah an ti, ngaihven turin ka chhuak nghal dawn a nia, i nu lo ngaihven rawh a ti ram deuh hmak a, a kalsawn leh ta nghal daih a, ka dingkhawng ring ringawt. Ka thuhriat chuan min thawng kher asin, engtinnge Mami chu a thih ringawt a ni lo ang, a sawi sual a niang, thil awm dan zawh fiah theih pawh a ni lo, a bo leh nghal daih si a. Chutah ka nute room atanga Tabri rawn chhuak chuan nichina ka thuhriat kha a dik ngei ni tih a rawn a rawn nem nghet ta ngei mai. Mipa mah ni ila Mami thih thu chuan min thawng viau, ka rilru a ti mang chhuih mai a, ka dinna ngaiah ri fe chu ka din phah a ni. Ka story hi a tlangpuiin a tawpah hian note ka dah thin a, hmasa bung khat bung hnih bung thumah khan note kha ka rawn chhiar tel lo va, aaa ka nervous deuh te pawh a niang mahse tun tum chu note kha kan chhiar tel ve a nge a tawp nan. Mahni inthiarfi hlim tum chuang lova thlemna emaw, thlemtu emaw, kan chakna emaw la kiang tura kan dil fo chuan hlawhtlin ni hmel kan hmu thei ngai lo ang.